Wel, siwmai a croeso i podlediad Rif Deg, podlediad Lapwast, gyda fi Owen James, a heddi mae da ni drigolyn o lan ymddyfri, Carol Dyer, siwr i ti.
Pnawn da, siwt ti? O, cadw fe, mae wedi bod yn wythnos brysur, actually. Mae yeah. cyngor llawn i thor, so fi wedi clapio cyngor llawn. Mae gwaith wedi bod yn brysur, mae um, sesiynau siarad Cymraeg wedi bod trwy wythnos, so ie, yeah, really, really dda, and fi wedi blino bach, ah, mae'r un bach, dyn ni'n mlaen i'n bach, ah, dwi hi heb o'r cant y cant. Ta beth, Carol, Gwed i ni, le ti di, wel, le ti'n dod o'n reiddiol, os fi'n gwybod ti lan yn llan am ddyfri nawr, mae hanes tu ôl i hwnna hefyd, mm. ond ie, uh, yeah, ble ti'n dod o'n reiddiol? Wel, ges i'n ngeni ym Hentre Llangydeirn, yng Nghwm Gwendraeth, pentre o'n nhw am foddi, yn gwybod os ti'n gwybod yr hanes na. Wel, beth yw'r tafar yn y gwylod o Llangydeirn? Um, Mae'r o oedd y Smiths na. Smiths, ie. Yeah. Ie, yeah, oedd ffrind o fi'n berchen hwnna, na gyd fi'n gwybod. O, reit, oce.
um, A wrth gwrs, yy, fan'na ges i'n yy eni, a wedyn bu- buon i'n byw fyny am ryw dair blynedd. Ma' ryw gwf, t'mo', peth cwf 'da fi o'r lle. Ond gethon nhw, gath ma- wel, gethon ni te, dim bo' fi'n cofio hyn, llifogydd yn y tŷ ryw ddwywaith mewn tair wythnos ne' rwbeth, a o'dd hwnna'n ddigon. So fe symudon ni i Banc y Capel, ddim yn bell. Top o Bryn wedyn.
Top, ie, ie. Felly ni'm cweit yn Cwm Gwendraeth wedyn. Na. A wedyn pan ddath hi'n amser i fi fynd i'r ysgol, yym, fel yn y dyddie 'ny o'dd dim car 'da ni, felly o'n i'n mynd ar y bws, t'mod, service bus arferol a ni'n dal ar y bus a mynd i ysgol Gwynfryn yn Pontiats. Felly o'n i'n ôl yng Nghwm Gwendraeth wedyn yn yr ysgol yeah. fyny. A cyfnod hapus iawn yn yr ysgol. Um, ti'n meddwl, dim teitl fel ysgol Gymraeg ar yr ysgol, oedd e? Ond oedd hi jyst yn ysgol just Gymraeg. O, da. Yeah.
Ond beth ddigwyddodd yn y ddwy flynedd fetha o'n i'n yr ysgol, fe nath lot o lowyr dyrym cael ei symud i Bronchets. O Durham? O Durham, ie. Beth oedd y reswm?
Wel, i, i symud i weithio wedyn ar Cynheidra. Oh, okay. A gwaith fyny. Yeah. A wrth gwrs, bydd lot o ffys a ffwdan wedyn, so dim lle yn yr ysgol, a bydden nhw'n newid naws yr ysgol, a newid yr iaith, a, a oedd tad un o'n ffrindiau i wastad yn chwerthin, os oedd Margaret fi yn ffrind, a, ti'n modd, wel, yn Gymru naturiol, yeah. ond benderfynwn ni, o ie, yeah, ni siarad Saesneg nawr. Ie. Yeah. Ystod yn, tymor, yn atgoffa ni am hwnna. Fe. Ond wedyn, droi'n y cornel, dydyn ni'n ôl yn Gymru pibur ar ôl y pwl bach na. Ie, ie. Ond oedd ddau o'r um, teuluodd dyrem, maen nhw, aros yn yr ardal, y dysgu Cymraeg, a maen nhw wedi codi plant oh, yn y Gymraeg, ti'n modd, ond yeah. a rhai nôl wedyn. Fe. Yeah. A wedyn, o'r fan honno, i ysgol ramadeg y merched yn Gyrfyrddin, Yy, o'dd dim modd i fi fyn' i Gwendraeth fel ddylen i fod wedi neud, i Ysgol Ramadeg Gwendraeth, achos o'dd dim cludiant myn' i fynibon tŷ ni ble o'n i'n byw erbyn 'ny. O reit. Felly ni- yy o'n i... Es i Ysgol Ramadeg y Merched yng Nghaerfyrddin. Yym, dim lot o Gymra'g yy yn yr Ysgol Ramadeg, felly o'dd y d- y nosbarth i yn ddosbarth cyfrwng Cymra'g. Hmm. Gyment o wersi ti'n ma pwnc o'n i'n cael trwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd lot o opsiynau i gael neu?
Na, dim mewn gwirionedd, na. Addysg Rhyddfrydol, fi'n cofio, dim hyd yn oed hanes. Na? Na, na. And, ti'n ma, yn athrawes Gymraeg ni oedd Betty Hughes, wrth gwrs oedd hi'n sgrifennu llyfrau ar y pryd, ond hyd yn oes nag oedd hi wedi sgrifennu'r llyfr, yn aml iawn bydd e'n rhoi, ti'n ma, pennod yr wythnos i ni. Dwi'm yn gwybod os oedd Rina mewn llyfr erbyn y diwedd ac yn y blaen, felly dython ni dal yn yr alwad, y dy- dylanwad te, Betty Hughes. A yn y fan honno, felly des i'n wybod am yr Urdd gynta hefyd. Ie. So dim Urdd yn i'r ysgol gynradd. Yy, Ddim yn gwybod? Na, na. O, reit, Na.
oce. A wedyn, t'mod, yym, fy wedi fyna, beth sy'n fyny nes bod fi'n neud lefel A, a wedyn mynd i Goleg Addysg Cyncoed yng Nghaerdydd, Mm. i hyfforddi fod yn athrawes, ers pedair blynedd Fan hwnnw. Ife yna beth o ti moyn neud, neu oedd oedd rhywbeth arall ar y gweill? A ni wedi bod yn meddwl am nyrsio. Ie. Yeah. A sa'n gwybod fel o'n i'n meddwl fydden ni'n lle nyrsio. Achos, sa'n licen pobl bod yn sic. Na, gwidi. Sa'n fi gwad, o'n i'n gwyd.
So gwidi wneud fi'n dost, ond fi'n sa'n ma'n delio dy fer mewn gwirionedd, right? Na, na. So pam o'n i'n meddwl bod fi'n lle mynd i'n nyrsio, sa'n gwybod. Pam beth sy'n ystyried y peth. Na, na. Um, felly nes i fwynhau yn y coleg, fel yeah. mae pobl yn neud. Paf. Neud ffrindiau da, ffrindiau oes. A mae'r arfer dysgu yn Ysgol Gymraeg yng Nghyrdydd, Ysgol Gymraeg yn Aberdâr, a wedyn ysgol um, ble oedd dau ffrwd yng Nghyrdydd. Felly, bach o bopeth, a aros mlaen yng Nghyrdydd wedyn i ddysgu Cymraeg ail iaith mewn ysgol yn Albany Road am ryw chwech mlynedd. O, fe. Mwynhau?
O, ddoth hwnna wahanol, achos oedd hi'n um, ysgol aml gyfrwng o safbwynt cefndir y plant, wedwn ni fel yna. Right, okay. Er taw Saesneg oedd y iaith ar y ddysgu a Cymraeg fel ail iaith, yeah. uh, mi oedd na blant lle ti wedi o bob cenedl yn y byd. O, oh, wow. Yeah. Lot yn y felle'n dod am gyfnod byr, achos bod i uh, rhieni yn astudio yn y brifysgol neu rhywbeth. Rhai nhw dod i ymuno gyda teuluoedd, ys bod siopau, busnesau dyn nhw. Ti'n meddwl, oedd hwnnw'n amrywio, yeah. ond oedd lot yn mynd nôl. Chimod, a, a fi'n cofio un bachgen, o Sam, yn dweud wrtha i bod e ddim yn moyn mynd nôl i Iraq. Yeah. Uh, achos oedd e'n gwybod pan bydde fe'n mynd nôl i Iraq, yn y thebyg bydde dad yn cael ei ladd, os bydde'r afe fynd i ymladd yn y rhyfel. A fi'n credu pryn pryn i ti'n sylweddoli beth mae rhai teuluoedd. Yeah.

Ah. Nawdd. So ti, ti, ti bod ochr galed cyn falle gweld yr esmwyth ar ei ôl? Wel ie, yeah, felly, ti'n modd, er oedd hi'n ysgol eitha caled, um, oedd lot o anostera gyda'r plant yn yr ardal. Yeah. Fel fi'n gweud, oedd tipyn o bopeth yn yr ysgol. Um, ti'n modd, des i'n ôl wedyn i, um, i fod yn athrawes fro yn ardal Llanelli. Mm. Hwna wahanol to. Yeah. Ti'n modd, yeah. iaith wedyn yn cymryd slant bach yn wahanol i fel o'n i fod yn dysgu fe uh, yn yr ysgol yn Albany Road efo. O, oh, oce. Okay. So, o ran ti yn dysgu Cymraeg wedyn yn Llanelli, wedys ti? Ie, yeah, ie, yeah, mynd o'n ysgolion, uh, rhan fwy o'r ysgolion Saesneg, ti'n cefnu, fel yn cefnogi'r athrawon mm. a cyflwyno strategaethau dysgu ail iaith a ond y gymeriadau ti'n mynd mewn dy ti a ti'n modd o, o, o, gwaith wedi baratoi a wedyn bydde ti'n neud gyfnod na. Yeah. Ac yna gobeithio wedyn bydden nhw'n cario ymlaen pan ti'n mynd ymlaen i'r ysgol nesaf. Wyt ti'n ffindio lot o pethau rhwystro yn, yn y ffordd neu oedd e'n eitha... Um, o reit, o. Sy'n ffodus felly i gydweithio gyda thrawon felly oedd yn Gymru i ddechrau. Oce. Okay. Ie, yeah, dys i ddim ar draws lot o thrawon di Gymraeg pwy o'n i'n helpu da, ti'n modd? Yn gwrthod y yeah, iaith ond wedyn, mae, mae wastad yn lawr, ydy fe, ti'n modd, beth yw um, naws yr ysgol, a beth yw dymuniad yr ysgol, a ydyn nhw wir, ti'n modd, am fod yn ail iaith, yn, yn ddwyieithog, sori, erbyn y diwedd, efe, bod yeah. yn gadael. Ie, yeah, wrth gwrs, uh, o fyna awr, nes ti'n prif athrawes, os fi'n iawn. Do, do, uh, bach yn ifanc, felly, ond efe, fel a ddigwyddodd ddi. Ie. Yeah. yn Capel Cynfab yng Nghordi. Um, a wir fwynhau yn yeah. nghyfnod i fyny, nes bod yr ysgol yn cael yn 2011, felly o 1984 oh. tan uh, 2011. Um, es i mewn a dan ugen o blant na, ac yn y cyfnod bydd ni lan i hanner cant o blant. Dim bod hwnna ddim byd i wneud y fi'n, jyst fel oedd pethau yn yr ardal yeah. a faint o driliodd oedd yna. A wedyn erbyn y diwedd, erbyn, sy'n ni wedi, petawn ni wedi agor yn Medi 2011, tri ddod wedi bod yn yr ysgol. Tymod, a, a ddim plant. Gallai fod to, tymod. O ran beth ti'n credu hwnna le, mewn fido, o driliodd falle i'r plant? Gynta oedd mewn fido. Ond right. teuluoedd yn, oedd yn dod, a nhw'n cyfrannu wedyn at fywyd yr ardal o'n nhw, sioe ac yn y blaen. Yeah. Ond fel oedd yr amser yn mynd mlaen, uh, diwedd y 90au, tymod, a mlaen o 2000 felly, teulu, yna, uh, pare felly oedd yn dod, hmm. wedi ymddeol yn gynnar, a gwerthu oh, tai a oh, right, da, okay. a wedyn o'n nhw'n dod i gefn gwlad a dal yn ddigon ifanc i fwynhau bywyd newydd, yeah. uh, ond dim plant. Yeah. Yeah, felly na'r gwaniaeth penna. Dim bod ni wedi colli nhw ysgolion eraill. Na, of course. Mm. Ond jyst, uh, mm. ni wedi gweld lot o ysgolion, fi sawl yn Llyndeilo, mm. Tewa, trap wrth yn dod i meddwl, achos yn ffrindiau da gyda Brieg, a nhw, ysgol trap di cael, a fel, mae wedi mynd dros y blynydde, fe, mae siomedig ei weld, ond yes. os does dim y plant yna, beth ych chi'n gwneud? Ie, yn hollol, ie.
A ti'n meddwl, allan ni beth yn neud yn byd, achos doedd neb arall na gallai fod wedi dod. Na. Ti'n modd, ie. Yeah. Ie, yeah, uh, mae, a to, ni'n siarad allan deila, maen nhw'n siarad am y super school yn y... Yeah. Sydd wedi bod ar y gweill am deg mlynedd, yeah. gen i weld sy'n dod, ond yeah. uh, yeah. mae lot o siarad wedyn bod do'n i tri ysgol mynd i, yeah. dyfan i mynd i, na... Ti'n meddwl, mae'n sefyllfa drist. Odi. Um, ond hefyd, mae rhaid, mae rhaid ystyried y cyfan ta, wrth wneud y penderfyniad. Wrth gwrs. Mm.
I ti'n uh, gwelsio'r Wel, dysgu neu'r um, ysgol?
Wel, fi'n credu o'n i'n teimlo bod fi wedi gwneud yng nghyfraniad i. Yeah. A o'n i ddim yn bell o oedran ymddeol to beth. Okay. A felly o'n i'n meddwl fi wedi gwneud yn amser. Ond os hwnna fes fi bod yn galchar. fi ddim yn meddwl na, right? Um, a ti'n bod, o'n i wedi cael dyddiau da na, oedd ymlaen yn hunan wedi mynd i'r ysgol, mae ffrindiau da dyn nhw. Um, a ni fi'n dal yn ffrindiau lot fawr o rieni, fi 'di gweld rhai bore 'ma nawr o'n i 'di gweld ers tipyn... Mm. ...a ma' hwnna jyst yn neis. A'r peth sy rili wedi codi 'nghalon i yn y pythefnos ddwetha, fi 'di bod yn yy Steddfod yym Gylch a Sir... Ie. ...t'mod yym jyst yn helpu mas fyny wrth y ddesg fel ma' pawb yn do' mewn a gwel' Wel, un, felly, disgybl oedd gyda fi yn y blynyddoedd cynta es i yna. O, oh, wow. Ti'n modd, a ddim urdd yn un y cyfnod blynydde yna. Ti'n modd, so ni'n sefydlu lot o beth eraill hefyd, efe. Ac jyst gweld e'n dod ei blant. Yeah. I'r steddfod gylch a'r steddfod sir. Oh, a mae pethau fel yna'n codi dy galon di. Yeah. A ti'n meddwl, o, reit, oce. Okay. Yeah, mae'n mae oce. Okay. Yeah, Ni wedi gwneud yn o'r reit. Yeah, wedi dod. Yeah. Ddim yn gweud o fi sydd wedi cael y dylanwad, ond rhywle Naill ai mae 'di priodi'r person ia ma' o ma' ma' nw yn a o'dd fwy na na na un hefyd ie. O gwych. Ie t'mod so. Reit ti ti moyn paso'r baton mlan i neud siŵr bo' nw'n roi'n yn y ffrwd cywir falle? Ie ie. Pa mor bwysig i ti meddwl, ti 'di siarad am yr Eisteddfod Cylch fana a pethe fela, yy dewn ni mlan i'r Steddfod yr Urdd yn Llanymddyfri cyn hir, ond yy o ran Eisteddfod Cylch a pethe pa mor bwysig ma' reina'n ysgolion i ti? Wel, yy t'mod ma' rho' fi fod yn gyfnod yn yy Capel Cynfal te, t'mod fe nethon ni yy y plant yn y Melodi a o'n i'n p- t'mod rhedeg adre 'na ambell waith yn neud amser cino t'mod bo' nw'n ca'l gweithgaredde a buon ni'n cystadlu wedyn jyst bob blwyddyn. Hmm. Fi'n credu bo' fi 'di wel' lot o Gymry wrth fynd gyda rywun o'dd wedi mynd drwyddo. Ie ie ie. Ie. Yym o fi'n credu bod yn holl bwysig jyst i r- unryw gyfle enwedig yn y cyfnradd, dyna'r cyfle, dyna'r amser i roi cyfle i blant i flasu pob math o, pethe, o bethe. Yeah. Ac yn ei plith, ti'n modd gweithgarydd yr urdd fe. Bod hwn ar y llwyfan, uh, buon nhw yn um, cystadlaethau pel rwyd, a pel drod i ysgolion, ti'n modd dan 50 neu beth o'n ni, a bechgyn a merched yn gallu bod yn y tîm, ti'n modd oedd e'n gret, so oedd y hmm. cyfleoedd mm. na iddyn nhw. Gwych. Dyl dylunio o'n i wastad yn joio. Tywed, Ar, rhyw fath o uh, unrhyw beth o dylunio, yeah. trio rhoi gorau ar... Well, Dwi'n rhaid o'n i'n neud y, uh, tymod, um, cystadlaethau cel, chrefft a tymod, just popeth hefyd. Um, yeah. uh, fi yn gobeithio, mae lot o bobl yn edrych nôl a gweud, o oh, ie, yeah, fes i'n yr erdd, fes i'n neud hwn. Mm. Tymod, um, a, a felly, mae un o'r pethau mae'r erdd wedi, mae'n Mae pawb yn gallu teimlo bod nhw'n perthyn felly, a bod atgof dyn nhw te. Ie. Yeah. Yeah. Ie, yeah, ti'n iawn, yeah. Mae ar y llwyfan hefyd, mae'n rhoi'r hyder yna felly. Adi, adi. I rhywun sy'n falle ddi hyder, yeah. gweud bod ti'n y cwr. Yeah. Mae ugen o chi ar y llwyfan, efe. Adi, adi. Falle ar yr un a wedyn mae hwnna'n rhoi'r hyder i falle neud. Adi, adi, adi. A ti'n modd, rhywun sy'n dda cael fy chrefft, ti'n modd cyfleoedd fel yna hefyd, efe. Ie, yeah, sure. Uh, a ti'n modd, fel pan es i'r ysgol ramadeg 'na ble dechreuais i gystadlu ife. T'mo', cyfle i fyny Langrannog a Glan-llyn, a o'n i'n dwli ar y ddau le. Yym, a wedyn gethon ni ddechre cystadlu yn yr ysgol. Hmm. A nes i neud cystadlaethau siarad cyhoeddus pan o'n i wedyn yr yym pen ucha'r ysgol falle, a o'dd hwnna'n to, t'mod, mae'n rhoi profiade ti, sa'n gweud bod e gyd, bod ti'n pethau ti'n mwynhau, ond ti'n neud e. Ti'n neud e, ie. Ar, ar ôl ni, ti'n meddwl, o, ie, hwnna'n... Ie. Yeah. Right, ie. Yeah. A felly, ar ôl blynydde wedyn, ti'n meddwl, o ie, yeah, werth bod fi wedi neud hwnna. Ie. Yeah. A wedyn, o'n i'n ffodus hefyd gyda'i lwyd i dole, oedd, um, well, Hugh Evans um, a Rosa Jones yr uh, oedd wedi dechrau'r eilwyd, a gethon ni fynd fyny. A ni'n cyfarfod, ti'n meddwl, yn wythnosau yn ystod y tymor, a fe'n fi o'n i'n cystadlu Ni ddim yn aelwyd fawr, ond cystadlu yn y Steddfod. Ddim pob profiad yn ddymunol. Ddim yn un cystadleuaeth parti merched, SSE. O'n i ar y llwyfan y Steddfod Gylch, a dechreuon i ganu, a ni'n meddwl i'n unan, dim ond ti dau o'r yn un y ffrynt sy'n canu. A oedd y lleill jyst wedi colapso a chwerthin, o'n nhw wedi dechrau'r gan a jyst ffili controlo. Na? Do. Dechreuwn ni to, mae'r un peth yn digwydd. So ar y te... Pam nhw werthin e? Sa'n gwybod, beth oedd wedi digwydd yn nhw? Rhywbeth wedi... Sy'n y pethau yna. O, ie. Beth yn y nodyn hefyd, right? Iawn? Oce. A wedodd y beirniad, ewch bant. a dewch nôl. so fe ni bant yn 10 munud, eithon ni nôl a gan o'n i fel sydd dim byd yn bod. Ah. Dim yn gweud bod ni wedi cadw'n erbedig, ond o leia eithon ni drwyddo fe, ie. Yeah. So, atgofion fel na, ti'n modd, efe. Ie. Yeah. Yna beth sy'n rhan o'r broses efe, a yeah. bod yn aelod o rhywbeth efe. Ond ie, yeah, mae'n ma definitely rhoi rhywbeth o platform i ti. Ydy, ydy. I symud ymlaen. I ti, beth i bod yn rhywbeth, um, Clwb Ffermwyr Ifanc o gwbl, neu? Na fi, es i ddim yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifainc er o'n i yn lot o'i gweithgareddau nhw. Um, okay. Credu felly, achos um, ble oedd y clwb yn cwrdd â, felly oedd ddim yn gyfleis i fi fynd e, ti'n modd. Mm. Um, a, o, fi siw bod yn fam yn dad wedi mynd â fi, ond felly, ar y teg, o'n nhw'n mynd â fi lot o bethau fel oedd i. Ie, na, weithiau ti'n ei digon o fer i beth dyn ni o'n i war y pil drol rwys o'r amser. Ie, so nes i ddim cystadlu yn y ffermwyr ifainc, er bod fi'n teimlo bod fi'n gwneud popeth arall dyn nhw. Wel, mae ma, ma rôl rhyw fath o... Mae sgrin da ni fan hyn, na fe? A ti ar hwnna, neu rhyw fel pantomaim rhywbeth gyda'r fenter. O, oh, ie. Yeah.
Sioe pum diwrnod y rhyddid, efe? Ie, ie, ie. Ie, oedd hwnna'n hyfryd. Oedd a dod at timod, pobl o draws ardal y fenter at ei gilydd. Do, fi ddim... O'n i ddim yn nabod pawb pan dechreuon ni. Okay. Um, fi'n nabod nhw nawr. Ie, ie, ie. Ie, ie. Na, mae'n edrych yn sbri.
Oedd, oedd.

y rôl sydd wedi newid hefyd, a mae'r fenter wedi newid. Odi. Timod, datblygu, esblygu, timod, bach o bopeth, yfe? Mm. Um, ateb i'r gofynion sydd mas yna. Yeah. Um, a lot o beth eraill, a mae staff wedi bod yma, a maen nhw wedi symud ymlaen i beth eraill, yeah. a mae'n neis i weld nhw'n ei beth eraill hefyd, ond ti'n dal i'n gweld nhw yn gweithio mas yn y maes uh, yn rhyw ffordd ei gilydd, yfe? Odyn, ie, yeah, yeah. definite.
Mae

mae fel, mae fel HQ bach yeah, nawr, ti'n yeah. lun i'n llun rili gweithio yeah. ymlaen, a ni wedi bod yn ei lot, mae gwyl y swn o'i red i fod yn yeah. ardderchog i ni o, o ran ffordd y pobl sydd o'r gweld y deilad am y tro cynta, a gofion falle o'r hen cwrt a stuff yeah, so hwnna wedi bod yn fab yeah, i weld, yeah. a gobeithio wneud hwnna ymlaen. Ie, ie, ie. Ond, uh, Ie, fer y bol rheoli, mae eisiau chi cadw, cadw ni gyd yn checo. O, ie, ie, mae bryd nawr i fi fyny ar pethau fel yna. Ti'n mynd blaen, rhaid a cadw rhywun arall i ddod. Wel, dal yno, dod mlaen i hwnna nawr. So, hefyd ti'n pwyllgor y lloffwr? Ydw, yn weddol newydd i hwnnw. Oce. Ie, ac ar ôl cyrraedd yna. uh, des i'n gadeirydd Pwy gloi. A ni ddim yn y cyfarfod. O, mae pob yn edrych at Iwt Gefen, di. Hwna'n digwydd.
Ie, felly, mae hwnna'n cymryd ti'r drywydd gwahanol eto, ti'n modd. Yeah. Um, ond ti'n modd, i ni'n ffodus gyda Mansel fel yr uwch olygydd. Yeah. Ti'n modd, fi ddim yn cyffwrdd y pethau fel yw, dwi. No, no. Fi'n fi darllen uh, proflen os oes rhaid, efe. Yeah. Ond um,

Wel, 'na fe, o'n i rywle pnawn dydd Mawrth a wedodd rhywun wrtho fi, 'O, mae'r lloffwr yn bapur bro da. Mm. Ac yn rhywle, o, mae'n neis i glywed. Odi, ie. Fel na, tymod, um, Odi. Odi. Tymod, biodd yn gyfnod anodd pan oedd um, pandemig. Ie. Yeah. A roewn i'n fi'n credu lan fel uh, ar-lein trwy gwlw 36 dim. A wedyn lwyddo ni, fi'n credu, i argraffu rhai fe. Mm. Um, ond oedd dim deunydd oedd e, so dim byd yn digwydd. Na.
So beth ti'n rhoi mewn o e? Wel, ie, yeah, ar y teg, ti'n meddwl, mae pobl fel Handel Jones, yeah. y Rhandir Mwyn, mae'n cynnig llu o erthyglau, ti'n modd, ond ar yeah. y degau fel na, ti'n sylweddoli, wff, na beth oedd eisiau. Ie, yeah, absolutely, yeah. right. Ti'n so dim newyddion yeah. neb oedd e. Na, exactly. Na, well, na, newyddion Christ, felly.
Ie, yeah, ond to, mae'n yeah. ma cael balans na, fe, cofio efyr o bobl, ond yeah. mae'n neis i cael... A mae'n neis i ddarllen y storiau lleol, storiau Caran Cymraeg, a

2007 efe, sefydlon ni Eilwyd Llyn y Fan. Ie. Yeah. Um, o'n i wedi, pan oedd y gwyl gyhoeddi ymlaen, oedd, um, o'n i yn ardal Llyn Ddyfri wedi wneud panto fi'n credu bydde ti'n galw fe, Llyn y Fan a llawer mwy. Okay. A Gaynor a Phil Watkins wedi sgrifennu fe, a wedyn pan wnaethon ni ati berfformio fe, uh, oedd Owain yn arwen, Owain Griffith yn arwen y tîm uh, cerddorol te ar y band, a wedyn nath um, Sue Morgan, y diweddar Sue Morgan yn anffodus, Helen Davies a finne yy cyd-cynyrchu yym y sioe. Disgyblion ar draws, wel ar ddydd fenter i bod yn onest, yeah. wel Tregear fel oedd e pryd ni, um, sgol, rhai o'r sgolion cyrnar yr, yr adle yma. Um, ac eto, Llynefan a llawer mwy, uh, reit, o stori Llynefan dy ti anodd, uh, Eca Pritchard, oedd Banker Edon D, oedd William Williams, oedd fel fi'n gweud, oedd tipyn o bawb yn yeah. pant yma. A nes o'n i lenwi'r neuad dwy os na tair gwaith. Gwech. A nes o'n i berfformio fel awr yn yr hali, wel, yn y media ar ôl ni. Do. Uh, felly, um, A no, dys i'n nabod lot o bobl y pryd ni hefyd. Yeah. Ti'n gwrdd y pant oedd? Pant fawr, ie, mae'n dda iawn. A wedyn, ti'n gweld, ti'n gweld, o, ni, ti'n gweld, ac yn y blaen, ie. Felly, um, do, wedyn sefydlon ni'r aelwyd. ar gyfer yr Steddfod ni, a wedyn ethon ni'r Steddfod 'na trwy gyda bendant dou gŵr, yym so côr dros 40 a dan 40 neu ta beth oedden nhw'n cael eu galw ar y pryd. Ie. Mae'n siŵr parti llefaru, yy parti yn siarad gyhoeddus yym, fi'n cofio beth arall yym o'dd 'da ni. Na. A wedyn T'mo' nethon ni cwp- sawl Steddfod, odd e'n anodd, beth odd yn anodd, canu at 'i gilydd i gynnal gweithgaredde, achos o'n nw'n byw ar draws yr ardal. Ie. O Dyffryn Cothi i Lanfynydd, i Landilo, a wedyn, t'mo', achos yr un bobol ifenc sy'n neud popeth, so ma' nw yn 'u c- yy clybie ffermwyr ifenc, ma' nw'n 'u pêl-drod, yn 'u rygbi, beth bynnag, a o'n i'n ffindo hwnna'n anodd i ddy- i ffindo nosweth i ni ga'l cynnal. Felly bod chi, wel, beth yna, 2007, gallu bod chi'n cael zoom efe. Ie, ie, wel, ie, ie. I don't know.
A nethon ni ambell i waith, o'r barbecue neu beth yn gilydd. Ie. A ethon ni, tymod, bwlio deg ac yma, a felly na beth oedd yn well. Felly, beth y gwyddoedd wedyn? Wel, wrth gwrs, mae Covid wedi bod, yn am rhai blynyddoedd cyn Covid, o'n i ddim wedi neud lot. Hmm. Um, ond, fe ges i neges ar fy WhatsApp wrth dau o bobl ifanc yr ardal. Ie. Yeah. Yn gofyn os o'n i'n ystyried ail ddechrau'r aelwyd. All right, okay.
A, a cystadlu Lenny. A ni'n meddwl, oh, yeah, grit. Ond fi wirioneddol yn teimlo bod fi yr i hyn. Ti'n meddwl, mae eisiau rhywun arall i gymryd y yeah, yeah. Ond ty beth, fe wnaethon ni gynnal cyfarfod. Okay. A ni'n meddwl mae'r peth teg gallen ni wneud. A dweud wrth nhw, mae'n rhaid chi weithio pobl hefyd. Yeah. Na gwy'n gwybod pwy yw'r bobl mae'n ni ar ddegau. Mm. Ti'n modd, fi, a hyd yn o'n na, fi, fi di ymddeol sawl flwyddyn, sa'n hyd yn gwybod pwy o gyn disgyblion, ble ma'n... Yn y lŵp na rhan, ie, ie, ie. Um, o'r y teg, does digon yn noswaith ni, ni feddwl, well, dwi'n gwneud cwr merched, ty beth. Okay. Iawn? A dechreuon ni fyny. A mae Taylor wedi cymryd y, y gôr merched. Um, a ni'n meddwl wedyn, a beth ni'n gwneud nesaf de? Beth, ti'n fel mae hwn yn gweithio mas. So ni'n meddwl, triwn ni fynd rownd boes, felly ni'n nabod, si yn chwarae rygbi bethau nawr, yeah. a nabod nhw'r ochr yna. A oedden, ni'n mynd i gael cwrp cymysg hefyd, oh, dan 40. Um, parti llefaru dyn ni, doi grŵp siarad gyhoeddus. O. Oh. Uh, rhai unigolion yn ei trwy'r aelwyd. Yeah. Uh, beth o'n i'n annog pobl, os chi'n yr ysgol, chi'n cysadlu dy'r ysgol. Hmm. A oedd hwnna ddim ond yn deg. Ni ddim yn moyn cymryd yn byd wrth unrhyw no, ysgol. No, so mae'r cysadlaethau ni'n neud, cysadlaethau elwyd iddyn nhw. Ah, oce. Okay. Right?
Yeah, yeah. Um, yeah, felly ni ddim mewn cystadleuaeth unrhyw ysgol. A wedyn, um, Yy beth ar- o ma' nw'n gweud bo' nw'n neud ensemble lleisiol. Ie. Ma'r enwe 'yn i gyd yn myn' mewn. Achos ni ddim yn mynd trw Cylch a Sir. Ie. Ni'n mynd yn syth i lan am Ddyfri. A oce.
Ie. Felly ma' hwnna yn helpu ni. O- odi wrth gwrs ie. Achos mae 'di gadel ni nawr i bido neud gormod achos o'dd lot o rheina o'dd 'dy ni yn neud hanner ar Adloniant y Ffermwyr Ifenc wthnos hanner tymor. Ie. Ma' nw wedi bod yn neud Eisteddfod Cylch a Eisteddfode Sir gyda'i ysgolion. a mae rhyw dair, peder ysgol uwchradd dyn ni nawr yn rhan o hwn, yeah. ti'n modd? So mae disgyblion yn teithio, yn dyn nhw? Wrth gwrs, ie, ie. Um, a wedyn, wrth gwrs, yr un plant sy'n gwneud y prosiect 23, ti'n modd, sydd y cynyrchiad mae'r uh, yeah, yeah. nhw'n gwneud lenni, a pob peth arall, felly, um, o, wedi teg. Ie, mae'n cael yr amser, dde. Ie, fe'n gwybod.
Wedodd un fam wrth i fi, yn beth am y gwaith. Eh. Mm, dweud si, ie.
Ie, beth am y gwaith. Ie. Dyma beth i'n gwneud. Na, so gyda'r steddfod dy sir na te droso, ti'n modd, mm. mae bach o amser nawr i felly ni nawr i sloto mewn nawr a cael ti'n modd, uh, practice uh, bach fwy intense felly. Tra, yeah. tra bod nhw ddim yn mynd i beth eraill yma. O, oh, gwych. Yeah, felly.
A ni'n symud mlaen wedyn i'r ryrdd, wrth gwrs, mm. Eisteddfod Ryrdd yn Llan Amddyfri, mm. diwedd Mai, mm -hmm. swnio'n. A ti'n ti helpu, ti'n gweud, ti'n ddim yn aelod... Wel, so i wedi bod ar y pwyllgor y pel, achos mae un o'r teulu arno fe'n ddigon. Reit. Gael un, gael nhw'n yn y gwaith galed. O, wel, na, na, na, na. Ond, um, iawn, fi wedi bod i gyfarfod yn ddiweddar nawr, ond, um, yeah. yeah. Uh, so fi'n trio helpu mas mewn ffordd arall felly, ti'n So fi'n yna nawr, fi yn y grŵp WhatsApp, fi'n gweld pethau nawr. A nes ti'r, um, beth oedd e, Helfod.
Helfod, ie, na fe. Wel, na beth benderfynodd rhywun fel Gina fi, neu tro bod nhw nawr yn mynd mas a sorto meisydd parcio mas a, ti'n modd, pethe pwysig a... Ie, ie. ...lle ma' arwyddion a pethe myn'. Yy benderfynon ni, achos o'dd hwn wedi digwydd 'dy ni yn 2020... Hmm. ...yym achos Handel Davies yw'n cy- yw'r cynghorydd yn y dre yfe? Ie. A o'dd e moyn digwyddiade Gŵyl Ddewi. So gethon ni... Ie. ...wthnos yn 2020 a gethon ni fe mewn cyn bod y clo mawr yn dod. O reit oce. Felly o'dd lot o bethe 'di digwydd yn yr wthnos 'ny. Ond beth o'n i 'di trial neud o'dd cynnwys y gweithgareddedd yn digwydd yn barod. bod ni ddim yn dechrau'n ffres. So, ti'n meddwl, oedd y ffermwyr ifanc llan yn fyfyri a cawl y chan y flwyddyn ni. Yeah. So, oedd e'n rhan o'n calendr gwyl ddewi ni. Ti'n modd, yn lle bod ni'n creu cawl y chan arall. Ie, yeah, wrth gwrs. Oedd e'n pwynt, na, na, na. na. Beth oedd ti'n modd, cynnwys pethau oedd yn digwydd. Yeah. Felly, os yn byd i wedi bod wedyn, ys fed, ddylwn ni weld beth ni'n ei lenni nawr, yn fel ni'n ddechrau neu rhywbeth to nawr. Mm. Felly, ddethon ni nôl ar um, cysylltiaeth uh, picar y man. Welsh Kits ma. Mm. O'n i wedi wneud yn... Yeah. A beth o'n i wedi gofyn bod un plated yn okay. mewn wrth bob cymdeithas, grŵp, clwb, dy beth ti'n galw dy hunan, efe? Yeah. So gyda ni 15 mewn lenni o um, drechion. Yeah. A dyn, ti'n gyda ni rhywun mewn i ferniadu, rhywun sy'n deall i stwff. yeah. Dim ni. a, A wedyn, timod, o'n nhw, ma- fydden nhw'n credu, maen nhw wedi credu tystysgrifen nawr, ha pethau fe. So, oedd hwnna'n ddiddorol. A s- Reinhard oedd yn y top 3 te, dro hyn. Ie. A hollol wahanol i'r Reinhard oedd yn y top, y tri top y tro diwetha. So, mae'n O, ma' ocê. neis. O, ie, Ti'n gwbod, ie, na- ie, ie. annogaeth i bawb wedyn, ife? Ie, absolutely. A wedyn, uh, o'n i wedi wneud rhywbeth o helfa yn ffenestri siope y tro diwetha. Ond oedd y dreigiau bach mae nhw dyn ni ddim yn ddelfrydol. Okay. Oedd rhywbeth... Ond nhw'n dal y llygad... Dim bod ti moyn bod pawb yn gweld nhw'n syth. Ond yn y diwedd mae rai bod nhw'n lle ffindo nhw'n dros e. Ie, ie, of course. Fy'n ar helfa. Na, ie. So benderfynu ni wneud yr helfa Mr Urdd ma. A nath Gina, uh, wai Mr Urdd, fi baint na. Ie. Right? A eithon ni ar ein ni o gwmpas y siopau a busnesau, ac yn y diwedd roedd yna 53 wedi cael eu cweto yn ffenestri Llanymddyfri. O, oce. Yy, ware teg, mae rhai busnesau ddim wedi wneud e, ond ti'n meddwl beth, o'n nhw type, o ti fy ffono. Ie, Achos dim ond ie, yn agor i ti os ti'n ffono. Wel, o'n i'm yn moyn haslo nhw chwaith, ife. Na, wrth gwrs. Ond a- ni'n meddwl ti'n mwyn un felly oedd wedi derbyn un, nath ddim gwato fe. So Ocê. bydde fe wedi bod yn 54 wedyn fe. Felly gyda ni ymateb gwych. Ware teg. Ymateb gwych. Felly bod dim pawb wedi rhoi fe lan ar y distyddiad cynta o'n o fod, mm. achos lle rhai pobl ddim cweit yn deall. Yeah, yeah. Beth, dim, dim, dim tam ystyr urdd oedd e, ond beth, beth oedd y peth mae'r pacto yeah, yeah, yn ennill. Yeah. Um, ond i ni wedi cael uh, diolch wrth y bobl bydd yn cymryd rhan. Mm. Gatho ni dros gant o dyflenni nôl. Mae weles i neb mas yn neud e wrth ei hunan. So pan ti'n meddwl bod doi neu dri yn neud bod wrth bob tafle, yeah, yeah, fel teuluoedd, mm, ti'n meddwl mae lot o bobl wedi cymryd rhan yn hwn. Yeah. A o ran y busnese, o'n nhw'n diolch mewn ffordd gwahanol hefyd, o'n nhw'n meddwl bod e'n grêt, um, ond beth o'n nhw'n um, diolch amdano, bod pobl wedi dod i, i ddiffenest a gweld beth o'n nhw'n cynnig yeah. yn gwerthu, a pobl felly ddim erioed wedi ystyried bod nhw'n gwerthu rhyw mm. gynnyrch, mm. er bod nhw'n siop wneud rhywbeth arall, ti'n modd, um, ti'n modd, siop Gwynedd, ti'n modd, yeah, yeah. Gwynedd, bod ti'n mynd hynna. Ond mae hi'n gwerthu lot o gynnyrch eraill hefyd. Fel sib, tymod, yn, yn y byd na. Ie, yeah, wrth gwrs. Ie, yeah, felly o'r math na, tymod, a bod pobl yn cael cyfleoedd i edrych yn y ffenestri. Achos oedd rhaid i edrych yn ambell i le, neu bydde ti'n mynd ffindo nhw. Ie, yeah, yeah. yna beth ti'n moyn, rhoi yeah. her, fe. Ie, yeah, felly, um, Gofynnodd un busnes i ni, um, do you mind doing this every holiday? A ni'n meddwl, dim diolch. Na. Achos o'n i'n cael... ffordd, fi'n siŵr. Achos o'n i'n cael ambell i alwad, ti'n modd, um, chi'n gweud, sy'n un i gael yn rhyw siop, ti'n modd siop, os i- wel, mae yna, fi wedi weld e. Mm. Wel, so fe na heddi. mynd lan. Oedd e ddim na. Oedd e wedi cwmpa lawr. O, oh, reit, okay. pethau fel yna'n digwydd, yeah, yeah. Bod, uh, ond oedd pawb yn gret, oedd pawb yn iawn, efe. Um, a ti'n bod, rhyw beth i lawr yn drig, rhyw ddoi ddwrnod, a ti'n bod, pobl weles i, um, oedd yn gret. A oedd pobl yn cysylltu ni, gael ffurflenni, swn i lle e-bostio nhw iddyn nhw. Yeah. Os yna'n gwneud bod yn yr ysgol, neu ddim yn yr ysgol. So ni droi lot mas trwy'r ysgol ife t'mod? Ie. Ma' pob teulu 'di ca'l un o'r ysgol on'd yfe? So pethe wastad yn mynd gytre mewn bags, fi'n gwbod am 'na. Hmm. A a o'n i yn yr ysgol ble o'n nhw'n mynd i. T'mod so... Ie, jyst gwylod y bag. Ie, ie. Yym, felly, do, so pobl yn gofyn nawr, beth chi'n y blwyddyn nesaf de? Come on, jyst i gael leni... Na peth ta, ti'n ei rhywbeth yn dda, mm. mae'n amor eto. Ie. A dyma peth arall wedyn yn sort of gwyldew- oedd yr holl Welsh gigs yn dynnu oedd e, wedi bod. Ie. Ond o'n i wedi bod, beth wnaethon ni wedyn oedd yr um, gwir barchedig um, Rowan Williams, cyn ar Chesgob Caergant, o fe oedd yn dod i wasanaeth um, Gwilddewi yn Llanfair eleni. Mm. So'r Welsh gigs oedd dros ben, wnaethon ni lan yn nhw i Llanfair, A- ac er bod pobl wedi dod â Welsh Kiss a bara brith ar hwnnw, a wedyn o'dd y plant o Rees Pritchard 'na a'r coleg wedi dod i'r gwasanaeth, a gethon nhw bobol focs i fynd gytre hefyd... O 'na fe. ...o'r Welsh Cakes ni, so ethon nhw ddim yn wast t'mod o fe. Na, werthfawrogi. O'dd o'n mynd i gartrefi 'da.
Ie, ie, absolutely, ie, wel... Ie. ...'se fi'n joio fe. Ie, felly o'dd hwnna'n braf bo' nhw w- t'mod, bo' nhw 'di gllu defnyddio nhw fel'na 'te. Na, gwych. Ie. O ran yr Urdd 'i hunan 'de, ma' fe'n dod â tua 90,000 plus o bobol mewn i ynddo fe. So, mae'r ca ar y ffordd mewn i Llandyfri well, o'r... Wel, mae'r ma ca... E, lle ti wedi bod efo yna hefyd, ond fi, yeah. fi deddol o wei bod ar yr hewl o lan yn ddyfru i gyd y cwm rhan dyn mwy. Ie, yeah, yeah. ar y dde.
Uh, ond fi'n credu bydd rheina sy'n dod lan yr efforti, gwed o ardall yn dilo, neu yeah. wedi lawr uh, i Lanwrda te, mm. yn cael ei troi mewn cyn y bont. Ie. Yeah. Right, a sa'n gwybod ble chi'n mynd wedyn. Ond fi'n credu wedi bod yn beth sy'n parcio, ie. Yeah. Yeah. Ond pan fyddwch chi'n dod ar y bont fyna, byddwch chi'n gallu gweld y maes. Ie. Yeah. Um, a bydd hwnna'n neis i weld y, y pabell a popeth. Bydd, bydd. A mae'n dod lan eitha agos i'r re, os ti'n dod mewn, os ti'n mynd ar hewl cil y cwm, yeah. mae'n syndod ble mae fe'n mae dod lan jyst i tu ôl y ble mae'r pwll nofio cyn y bore. Oh, okay. Tymod, pan ti'n sefyll, so ti'n sylweddoli bod car ti yr no, ochr yna. Ie, yeah, felly bydd hwnna'n gret, tymod, um, ar y bwrlwm, yma. Mm. Um, ddim yn siŵr bod ni'n llan ymwneud sylweddoli beth sy'n mynd i fwrw nhw. Na. Na, tymod, ond uh, pryd mae pobl nawr yn dechrau sylweddoli, o, oh, right, yn well fi roi dechrau meddwl beth fi'n mynd i roi lan a, a yeah. ac yn y blaen. Uh, mae pob gwesti'n llawn. Sa i'n credu gewch chi le mewn gwesty na gwely brecwast na, mae rheiny wedi mynd. Ond wrth gwrs, fel sy'n digwydd yn bob Steddfod, mae yna gais yn mynd mas i bobl, os nhw moyn pobl yn eu cartrefi aros, timod. Fel, cael eu talu. Ond bod e'n fwy anffurfiol. So mae hwnna'n gallu digwydd hefyd. mae'n bosib bod rhai yn aros yn y coleg, fi ddim yn, tymod, bod na, ni yn gwybod, tymod, bod na fythynod neu holiday lets mas yn y pentrefi, mm. bod rheini'n llawn, mi fy ngos nhw gyd yn llawn o bobl steddfod, ond mae rhai yn. Ie, ie, ie, so mae'n wythnos hanner tymor yn dwi, ar draws y wlad yn dwi, yn Lloegr hefyd, so felly Dwi'n meddwl, dibynnu pwy sy'n bod gloiau fwco. Ie, yeah. yeah. mae ma, ma mam fan hyn gyda, gyda lle mae ddyn i roed mas, so mae ma doi wedi dod mewn am yr ysteddfod, siarad yeah. Cymraeg pur, ti'n yeah. edrych mlaen am yr yeah. wythnos yma'n allan deilo. Odi, so ti'n meddwl bydd yn... Odi, absolutely, odi.
Ie. Mae'n siŵr bod pobl yn edrych mlaen. Ond ie, t'mod, ma' pobl nawr yn dechre, er enghraifft, t'mod, ma' Nerys yn Rhandir Mwyn yn sefydlu reit beth ma' nhw'n mynd i wneud, shwt ma' nhw'n mynd i uh, addurno, t'mod. Yeah. Os ma' nhw'n gweld, falle bydd pobl yn moyn mynd lan i Brianne a mynd Of course, yeah. ar ogof trwy Sion Cati, t'mod. Yeah. So ma' nhw wedi um, llwyddo i wel, gynnwys Twm Sion Cati yn i arddangosfeydd nhw hefyd. Mm. Ne, yn ychwanegol i'r coch gwyn a gwyrdd 'de t'mod. O reit ocê. Rhywbeth bo' nhw'n neud rhywbeth arall gyda Twm Siôn Catti hefyd sydd yn grêt. Absolutely ie. T'mod achos 'na be' sy isie bawb neud yfe? Felly ma' grŵp cynghordy ma' nhw'n sort ma' corn- t'mod yn ti'n gyfarwydd y drwm cynghordy ma'... Mm. ...ma' cornel mowr fan'na... Oes. ...lot o borfa t'mod yfe? Lle so ma' nhw yy yym yn gwitho mas ar beth ma' nhw'n myn' i neud. Ma' Myddfa Yym, 'yn ni nawr yn mynd i roi bunting lan, ond beth 'yn ni'n mynd i drio neud hefyd yw, ar yr hewlydd sy'n mynd i Myddfa... Ie. ...t'mod, ma', ble ma'r arwyddion falle Myddfa, bo' ni'n rhoi pethe, t'mod... Rhywbeth bach. ...by' rai', by' rai' ni fod yn ofalus, b- t'mod, os o's dim ond neb yn dod gweutho ti o'r o'r cyngor reit, ma' wnna'n ormod ne' rwbeth... Ydi. ...ond ma' llefydd 'da i i neud pethe, t'mod? O grêt. Ac ambell i le ma' ffens ffarm yn dod i siwto... Ie. ...a fi siŵr bo' nw, t'mod, yym... Ie. ...felly ma' pawb ar hyn o bryd yn dechre, ma'r peth bunting wedi myn' lan yn drês, sai'm os chi 'di gweld e. Mam, felly Mister Urdd wedi yn dechrau mynd lan? Do, o'n i a Handel yn mynd rownd wrth ysatha neu wrth cyn ni. Mhm. A tawr o'n y busnesau yn gweud, mm. o, mae hwn yn dod, okay. mae ma cwpl o misoedd i fynd, yeah. jyst byddwch yn fawr amdani. Yeah. A i fod yn deg, oedd pob busnes yn reili agored, yn reili yn hapus i yeah. addurno neu Na rhoi bach o Cymraeg yn y ffenest. Yeah. A, a, Gret i gweld. O'n yeah. i anel, really, wedi mwynhau y bore yna, mae'n rhaid. Mae pan bydd Gina fi, ti'n meddwl, o'n gyrch gyda'r um, styryrws, yeah. right? Dechreuwn ni weithio nhw prynu. Bydd bod ni'n mynd i gynnal, ti'n meddwl, fel arfer, i ni'n arfer cynnal gyda'r fenter uh, y ddyrno ffenes mae wrth y cyntaf. Yeah. Ond mae hwnna wedi symud ymlaen nawr i cyfnod yr urdd. Yeah. So mae, mae plac rhywle, right? Os, yn rhyw yeah. siop, bydd fi fynd ar ôl hwnnw. Iawn. A so mae hwnna'n mynd ôl i 2020 yn dweud pan math o plac i gyflwyno ddiwetha, achos sy'n byd wedi bod dweud, oes e? Dechreuon ni siarad yn y pryn i yn byti, ti'n bod o ddyrnon coch, gwyn a gwer, dda, a nhw yn. Felly ni yn y, byddwn ni'n mynd i fynd nôl nawr at i nhw. Mm. Felly, sa'n gwrs newn ni wythnos cyn a pas neu wythnos ar ôl ni, ond mae llythyr dyn ni'n barod i fynd i weid, ti'n bod, bydd hwnna, bod nhw'n addurno coch a gwyrdd. Triau annog nhw hefyd, os oes cynnyrch dyn nhw, neu ti'n bod, bod rhywbeth

O ran iaith Gymraeg, fo' 'na pwyslais ar rôl yr Eisteddfod ti'n credu bydd e'n gadael yn yr ardal? Ie, wel, dyna beth sydd isie dechrau cynllunio mwy neu lai'n syth yw gweithgareddau ar ôl 'ny ife? Ie. Yym...
I cadw'r hype 'na i fynd. Ie, y gwaddol 'ma fel ma' nhw'n sôn am ife? Yym, i gadw pethe i fynd. Chimod, os be o'n i mewn yr ysgol wrth y sen nawr yn cyflwyno gwobre helfa Mr Earl. A ti'n meddwl beth oedd yn syni fi? A wedodd Mrs Evans, o, newn ni ganu Mr Earl nawr yma. A ti'n meddwl nhw'n canu fe gyda'r mor egnïol a maen nhw'n erioed yeah. wedi ganu fe. Yeah. A ti'n meddwl, mae'r ein wedi canu'r gan yma gymaint o bethau. a beth ti'n meddwl, dyma'r tro cyntaf maen nhw'n ganu fe, dyma, yeah. ond y mor egnïol a mor hapus a Odd odd hwnna'n hyfryd i weld t'mo'. Ie. Ie. Ie ma' Yym. ma' isie ni falle ga'l M-hm. dros paned ne' falle beint newn ni yy... Ie. ...siarad am... So odd odd yym Taylo'n dweutho fi o'dd e 'di bod credu yn yym sai'n gwbo os o'dd siop sglodion yn rwle fel 'na a dwy o'dd yn gwitho yno fe t'mod yy yn Lladwr do so you know you go into the 'Steddfod then yym cyn yr cylch odd o'n siŵr. Ie ie. No. Well, you should go in then. uh, well, I don't, I'm not going. Well, isn't your son competing then? I don't think he is. Well, why not then? Ti'n ma, pethau fel un, yeah. right? A fi'n meddwl, mae clywed pobl yn sgyrsiau fel na, yeah. yn fendigedig. Are. A wedyn... Uh, Yr ymwybyddiaeth na o'r yeah, yeah. bore ar y... Yeah.
step and drws chi, fe. Yeah. Chymod, gewch chi yeah. byth o fynd yn gosach na hyn. Na. A ti'n modd, mae ysgol Rhys Pritchard, ti'n modd, chi'n gofyn y plant, ble mae'r stedfa? Tu ôl ni fyna. Yeah. A pwy, ti'n gynod o ysgolion yn gallu gweud na. Na, gynod... ond mae literally tu ôl ysgol. Ore, ore, ore. Ore.
Okay. A so mae hwnna'n fendigedig. Uh, yeah. Pobl wedi bod yn chwilio am ei hen fath o dyner i'r ddypthau, ti'n modd. Mae'n pyllu siarad y fi ar fideo ddo i fi gan wneud pwt bach arni. A mae'r ma bathodyn yr un mwyaf hyfryd fi wedi gweld. Ie. Yeah. A na, fi dim siarad, fi dim siarad Cymraeg digon da, mae'n gweithio fi. a wedi sy'n, ti'n siarad Cymraeg, dychriwn i fyny. Ie. Ie, dwi'n gweud lot. Na. Beth i ddangos y bythodyn bach mae... O, mae'n hyfryd. O, oh, gred. Mm.
mm. Mae'n chwarae teg. Wel, diolch yn fawr i ti, Caron, dod ymlaen. Mm. A sgwrsio am bach o bopeth. Ie, yeah, ie. Yeah. A hefyd, a ar lwyr chi pa mor bwysig mae'r erydd hefyd, a gobeithio ti'n disgwyl ymlaen gymaint o fi. No, fi yn disgwyl ymlaen, hydw, fi yn. Fi wir yn edrych ymlaen. Um, Dwi'n mynd i bod ar y maes trwy thnos, neu? Mwy neu lai. Yym, t'mo' ma', wel, fi yn myn' i stwardio peth. Ie. A ma' pethe fel Pabell Cytûn, ma' Ardal Llanymddyfri, Capeliog Eglwysi ar hwnnw am ddiwrnod, ond t'mo' sesiwn i ti neud yw e, ma' grŵp o ryw wech, 'da ni sesiwn o ddwy awr ne' rwbeth a wedyn grŵp arall ife, type 'na o beth. Ie. Yym. Fi fi ddim rili moyn sesiwn yn y maes parcio ond sai'n gwybod os falle bydd rhaid i fi achos mae'r grŵp sy'n neud e'n gyn rhieni ysgol capel cynfab a pethau. Mm. Ond sa'n ffa- sa'n ffansïo hwnna ond falle bydd rhaid fi fod na. Ysgol parco re. Ie.
Ond yy, ie. Yym ie a t'mod ta beth sy isie. Ie. A byddwn ni'n cystadlu ar y dydd Sadwrn wrth gwrs bydd y reidrwydd so

Uh, gwych. Wel, diolch yn fawr i ti tro, Caron, am dod mewn. Diolch yn fawr i ti. Fy siŵr gawn ni sgwrs arall, falle gael ti mewn ar ôl. O, oh, ie. Yes, a gael ni weld siwr i ti ar ôl ni. Ie, ie, ie. Ond fe. Ond i fai mna, wel, diolch yn fawr i chi prando i uh, podlediad rif deg. Uh, hwn bydd yr un olaf am y gyfres hyn, a wedyn dechreuwn ni gyfres arall yr olaf. So, job yn iawn, diolch yn fawr i ti. Diolch, Johan. Da fo.